E konflikto di e siglonan, Kapítulo trinta i shete, E Beibel, nos úniko siguridat, Parti un, Bai na e lei i na e testimonio. Si nan no ta papia konforme e palabra aki, ta pasobra nan no tin lus den nan. Isaías ocho, versíkulo binti. E pueblo di Dios ta wòrdu dirigí na e Skrituranan komo nan salvaguardia kontra di e influensianan di maestronan falsu i e poder engañoso di spiritunan di skuridat. Satanas ta usa tur método ku ta posibel pa prevení hende Pa haña un konosementu di e Beibel. Pasobra su palabranan kla ta revelá su engañonan. Na tur e avivamentu di e trabou di Dios, e prens di maldat tabata lantá pa aktua ku mas tantu energia. Awor aki e ta ponendo pa dilanti su esfuersonan di mas ekstremo. pa un bataya final kontra di Kristu i su siguidornan. E lastu gran engaño ta serka di bai tuma lugá dilanti di nos. E antikristu lo hasi su obranan milagroso dilanti di nos bista. E engaño lo parse e bèrdat asina tantu ku lo bai ta imposibel pa por distinguí nan for di otro, sino ta solamente pa medio di e Skrituranan santu. Pa medio di e testimonio di e Skrituranan, tur deklarashon i tur milager mester wòrdu di tèst. Esnan ku ta hasi tur esfuerso pa obedesé tur e mandamentunan di Dios lo wòrdu brinká i chèrchá. Solamente ku Dios su yudansa nan lo por para firme. Pa por soportá e prueba ku ta dilanti di nan, nan mester por komprondé e boluntat di Dios, manera esaki ta pará revelá den Su Palabra. Nan por honra Dios solamente si nan tin un bon komprendementu di Su karakter, gobernashon i propósitonan, i aktua den akuerdo ku esakinan. Ningun otro ku esnan kende a fortifiká e mente ku e bèrdatnan di e Beibel lo keda pará firme durante di e lasu gran konflikto. Na tur alma e tèst di averiguashon lo yega, kual ta, Lo mi obedesé Dios na lugá di hende? E ora desisivo ya kaba ta na porta. nos pianan ta plantá riba e roka di Dios su Palabra inkambiabel. Nos ta prepará pa para firme den defensa di e mandamentunan di Dios i e fe di Hesus. Promé ku e krusifikashon, e Salbador a splika na su disipelnan ku e lo bai wòrdu matá i ku e lo lanta bèk for di den e tumba. E angelnan tabata presente pa imprimí su palabranan riba e mentenan i kurasonnan. Pero e disipelnan tabata spera riba liberashon temporal for di e yugo romano, i nan no por a tolerá e pensamentu ku e den ken tur nan speransanan tabata sentrá lo bai sufri un morto bergonsoso. E palabranan ku nan tabata tin mester a kòrda a wòrdu ekspulsá for di den nan mente. E ora ku e ora di prueba a yega, el a haña nan sin e debido preparashon. E morto di Hesus a destruí nan speransanan kompletamente, manera kos ku no a spièrta nan di antemano. Asina den e profesianan, e futuro ta wòrdu habrí dilanti di nos, mesun kla manera kon el a wòrdu habrí na e disipelnan dor di e palabranan di Kristu. E eventonan konektá ku e seramentu di probashon i e trabou di preparashon pa e tempu di angustia ta wòrdu presentá klaramente. Pero e multitutnan no tin mas komprendementu di e bèrdatnan importantenan akí, komo si fuera ku nunka nan a wòrdu revelá. Satanas ta percura pa gara kita tur impresion cu lo haci nan sabi pa haña salbacion, y e tempo di angustia lo haña nan sin e debido preparacion. Ora Dios manda na hende advertencianan asina importante cu nan ta wordo representa como proclamador di angelnan santu bulando memei di cielo, E ta eksiguí tur persona dotá ku podernan di resonamentu pa presta atenshon na e mensahe. E huisionan miedoso pronunsiá kontra di e adoramentu di e bestia i su imágen mester riba tur hende na un estudio diligente di e profesianan pa siña kiko e marka di e bestia ta. i kon nan por evitá pa risibí esaki. Pero e multitutnan di hende ta sera nan oreyanan for di tende e bèrdat i nan ta preferá di tende fábulonan inventá. Mirando na e último dianan, E apòstel Pablo a deklará bisando, Pasobra e tempu lo bin ku nan lo no soportá doktrina sano mas. Dos Timoteo kuater versíkulo tres. E tempu ei a yega kompletamente. E multitutnan no kier e bèrdatnan bíbliko, pasobra e ta interferí ku e deseonan di e kurason pekaminoso i mundano. I Satanas ta proevé en engañonan ku nan ta stima asina tantu. Pero Dios lo tin un pueblo riba tera pa mantené e Beibel i e Beibel so komo e standarte di tur e doktrinanan i e base di tur e formashon.